Yɛma ahwɛfoɔ nyinaa kɔ abade ba Three Star TV Ghana so. Ɛnnɛ da Twɛdeɛ Mpo Nyankopɔn Adaworoma yɛda so te aseɛ a deɛ ɛka sɛ aseda nka ne din. Yɛfrɛ me Maame Abraham Ansa, sɛdeɛ da biara mede update ɛbrɛ mo no. Ɛnnɛ ɔman mpuntuo kaseɛ bɔ so ɛwɔ Three Star TV so. Ne segment a yɛfrɛ no Amanyɔsɛm mmerɛ, ɛnnɛ yɛtu faa, yɛabɛpue mu Asekwa abatoɔ mpasua so. Yɛanya obiara a ɔyɛ yɛn guest sɛ Onimuonyamfoɔ papa bi, Maxwell Kofi Dwuma, nka ne mmarahyɛbadwani wɔ Asokwa. Ɛnnɛ, ɔno ne me guest a me ne no rebɛtwetwe nkɔmmɔ, na yɛrebɛbisa sɛ registration ho nsɛm a ɛrekɔ sɛn na ɛsi te. Ɛno nkɔnkɔda nkyɛn no, yɛbɛbɔ awura mu amanyɔsɛm afa Kyineeɛ amanyɔkuo nso, Running Mate a sesei yɛayi no a ɛda dwa so. Ɛno nkɔda nkyɛn no, yɛabɔ awura Mpiipii ankasa mu. Kae sɛ da bi a Maame Abram ansa wohwɛ m'ahofama fefeefe yi a ɛyɛ heart of gold fashion design ɔ na adwidwi m'atare fɛfɛfɛfɛfɛfɛfɛ na wokɔ a wɔwɔ Dunkirk wobɛnya bi wɔ hɔ nom ɔno wakɔ akɔhyɛ bi me ti nwi nso deɛ da bi a sɛdeɛ mede ma mo no Isaiah 60 ɔno na adwidwi me kama kama kama kama sɛdeɛ mete yerem Yerem, yerem. Mɛkɔ ɛyɛ me gɛɛse hɔ, onimuonyamfoɔ papa bi, Maxwell Kofi Dwuma, papa wei, adeɛ a mepɛ ne ho ne sɛ, hey, NPP amanyɔkuo nim sɛ ɔyɛ obi a wɔ fanse kyerɛ no a, yɛbɛto wakye ho. Ɛyɛ a na ɛyɛ me ya. Wɔ ne yɛ papa baako, yɛ ankasa yɛ wɔfa, Awurade mfa ne kra nsie, Sir John, woyi wɔn mmienu firi hɔ a, menim deɛ ɔwɔ fanse wɔ Ɔsono Kokoku amanyɔkuo no mu. Papa yi, hey, gyei.

Mate. Yɛn wura, wei deɛ tia wa, yɛɛbɔ awura ɛyɛ amanyɔsɛm no mu. Yɛ segment yi, sɛdeɛ medi ka kan, yɛfrɛ no amanyɔsɛm mmerɛ. Yɛn hwɛ registration aba abɛtɔ dwa. NPP foɔ asɛ nnoɔma bi nkɔ yie ama NDC foɔ ano da mu. Registration ho nsɛm kakra kakra yi, wobɛkɔ ɛne yɛse yɛ sukuu foɔ bi, yɛasesa wɔn, wɔn nyaa 18, yɛde wɔn akɔ akɔ register, adɛn na moyɛ saa? Tumi kakra a mopɛ na isei na mo mia NDC foɔ saa anasɛ mo suro sɛ aba no mo bɛwe anaa. Oh mpakyɛw nokorɛ biara nim sɛ wo nim sɛ yɛ register no dada no a yɛ nyinaa yɛ use ara bɛsi nnɛ no ɛho nsɛm deɛ bebree ɛma ɛkɔ pie supreme court ma supreme court kaa sɛ ɛkwan a yɛ faa so ɛkyekyere saa first saa register no yɛ hwɛ na yɛ nyi nneɛma no bi mfiri mu wobɛkaa binom de National Health Insurance na ɛkɔyɛɛ. Wɔn estimate nnipa bɛyɛ four million. Ɛma Electoral Commission bɛkaa sɛ wɔayɛ a wɔntumi nyi wɔn. Wɔtumi yi mu about nine hundred thousand or less. Na ɛsɛ almost three million aka mu. Ɛno nso so mfiri hɔ no na ɛho nsɛm basaa ɛkɔkɛ vin koraa no ɛma ɛkɔto aba ma Akufo-Addo. ne Bawumia kor no so kɔe, wokaa Tugu Ba nsɛnsɛm no ho. Ntsi ndɛ na akwanya aba sɛ yɛnsan twor dzin fofor. Na Electoral Commission kaa sɛ mfidie a yɛde twerɛtwerɛ fɛs no, wɔbɛpɛ deɛ ɛno wɔde security features kakra bɛhyɛ mu. Ma menkyerɛ bi. Ɛnɛ afidie no a yɛde aba no, Sɛ wɔde twerɛdin na ɛbɔ nonsie a, ɛnyɛ adwuma. Na nkurɔfoɔ ka sɛ, yɛyɛ wie a, wɔtumi de kɔhyɛ fie na yɛde din agugu so. Seesei no, ɛntumi, ɛno nni hɔ. Anɔpa biara no, ansa na afidie no bɛyɛ adwuma no, ɛsɛ sɛ woma no activation code. A activation code no firi Nkran. Ɛno no so no, wo baabi a wode sie no, ɛhɔ na ɛ wotumi de yɛ adwuma. Wontumi fa nkɔ baabi foforɔ biara. Nti ama saa suro a ne yɛn nyinaa yɛsuro sɛ bi a yɛyɛ awie no obi kɔhyɛ fie akɔtwerɛtwerɛ din de bi abɛhyehyɛ mu no, ɛnɛ no ɛf ɛfiri hɔ. Woyi ɛno nso firi hɔ a, Yɛayɛ nhyehyɛɛ a ɛnnɛ no wotumi kyɛke. Ebi ne deɛ he? Wookɔ yi a yɛse fa wo national ID. National ID no, wokɔ yi, wokɔtwa ntoro wɔ mu a, ɛyɛ affect wo biribiaa. Ɔnte wo daakye. Woka sɛ wosɔ a, deɛ wobɛsɔ akɔpem sɛ wobɛwuo. Nti no, aman no nso so de control abam. Nti ɛnnɛ deɛ no, me me deɛ. Ɛna aba at the time nso so a Nyame mpɛ hu saa yareɛ yi a yɛfrɛ no covid 19 so aba a ɛna obi ahyɛ ne ho so. Ɛnɛ no ɛden sɛ obi a ɔno ɔnyɛ Ghanani ɛbɛfiri ɛɛ sɛ Togo so ɔbɛfiri Burkina Faso ɛden sɛ ɔba abɛwura mu abɛtwerɛ ne din. Nanso so no sɛ ɔwɔ outside na ɔyɛ Ghanani a ɛmmra no sɛ wotumi saa ba okuro. Sɛ ɛneɛ Germany na awo sɛ ɛna wotumi ba. Ɛno ara sɛ ɔwo ba a, ɛsɛ yɛtɛ so mmienu hu sɛ yareɛ no bi nyɛ o. Nanso wotumi ba. Wowɔ naawɔtwe mmienu o. Ɛdin a yɛtwerɛ nso, ɛtra naawɔtwe mmienu. Nti sɛ wo ba a, woyɛ den a wobɛtumi atwerɛ wo din. Ɛno no, ɛno no, saa nhyehyɛeɛ no, ɛbɛma nwura no ɛgu mu no, bebree afiri mu. Me me deɛ me estimate ne sɛ yɛ yɛn twere di nwie no na saa three million a ɛɛ ɛɛ Amadu Seidu kaa sɛ egu mu no na ayera. Me me bi deɛ me m'ani da so abɔwɔrɔ no ti yɛbɛnya genuine register yɛ frenkyem no.
Yɛn twere di no nwie no na kyerɛ sɛ biribiara ato din yɛresa akɔ ne hɔ bio. Onimuonyamfo, yɛnhyɛ yɛn bra wo so kakra na yɛduru hɔnom a yɛate asi covid mu. Aha yɛ amanyɔsɛm mmere, aha deɛ bɛbusa biara ɛyɛ sɛ woka.
Yɛmpɛ wɔ da wɔ da bi a. Me deɛ sɛ wonim sɛ masɛm deɛ memfa nsie. Mede bɛto. Mebakyɛw, Mister Kofi Dwuma, yɛbisa sɛ hwan ne Mister Kofi Dwuma? Oh, me deɛ yɛwoo me Ashanti New Town. Me maame yɛ papa me maame papa no yɛ politician ɛna papa nso so yɛ politician nti yɛwɔ me to biribi a bɛka sɛ political family mu yɛwɔ me nso so yɛ maame nickname Kofi Ghana na ne nyinaa ɛshow baabi a me political family no me roots ɛwɔ mekɔɔ school ɛwɔ Kumase state ɛfiri hɔ kɔ Prempeh College ɛfiri hɔ kɔ KNUST ansa na mekɔtena aburokyire. Aburokyire nso no mekɔeɛ no, mekɔbɔɔ bra. Bra papa ne bɔne no nyinaa mekɔdii bi. Meyɛ nnwuma fo paa. Obi bɛka sɛ mekɔyɛ adwuma wɔ factory. Ɛno ne adwuma fo no. Mekɔyɛ adwuma wɔ factory, meka taxi. Meyɛ meyɛ yɛ yɛ nnwuma a Ayɛ den, ebi wɔ hɔ a nnipakum koraa na ɛbɛn ho, kyerɛ sɛ manyɛ me, Nyame na ayii me firi mu. Ebi ntwitwi mpɔnkye se na wode ɔtwi taxi a wose ɛyɛ den. Me, me deɛ ɛyɛ den, sɛ wofi hu baabi a mefiri kɔ a na kyerɛ sɛ ɛyɛ den. Meyɛ, mɛyɛ saa nneɛma no nyina. Nanso so no mesan firi akyire kɔkyerɛ adeɛ wɔ university. Ɛyɛ sɛ mekɔ hɔ no meyerɛ me ho kɔɔ sukuu kɔyɛɛ, ɛtoaa so. ɛmaa me kɔ kyerɛ adeɛ wɔ university for almost about four years ansa na me sa kɔ yɛ adwuma ma uh, America local government kaha na kɔ bɛfɛ sɛ KMA ɛso meyɛ hɔ adwuma almost about four years saa na sa na me ne hɔ no education ɛhɔ no yɛni yɛnyɛ no yɛmfɛ no ministry of education yɛfɛ no board of education na wɔn yɛ adwuma fifteen years a na meyɛ panyin wɔ hɔ meyɛ director wɔ hɔ. Enti no, me dɛn nti na mekae sɛ meyɛ deɛ ɛwɔ fam, meyɛ deɛ ɛyɛ mfimfini na meyɛ ɛwɔ do so, ɛwɔ ɛsoro. Meyɛ metena hɔ kyɛe almost thirty years, ɛnyɛ biribi a wobɛtumi aka ne sɛ wei. Ɛma me serve on boards ɛwɔ hɔ, na mede firi hɔ a mede bɛyɛɛ KMA mayor. Nso yɛ no four years bɛyɛ kee me mɛ yia no na me san akɔyɛ member of parliament ɛno meyɛ no eight years parliament no mu nso so no mekɔ leadership positions including committee chairman ne ranking member na me san yɛ chairman of the ashanti caucus mefiri parliament no so no former mps a na wɔyɛ mpp Me di wɔn so chairman for almost four years a mpanyinfoɔ nyinaa ka ho akufo ado no nyinaa yɛ former mps ansa na gya eh, npp foɔ sa aba power na na akufo ada adaworoma ɔde me kɔto ghana industrial holding corporation distilleries a ɛhɔ da sesei meyɛ managing director eh, wokae no a maka adwuma sɛ mewɔ mma mewɔ mma mma no so deɛ mewo bi wɔ gu aborɔkyiri na mewo bi gu ha sei meda hɔ meda hɔ puru mu nti sɛ obi a ɔbaa bi a ɔpɛ a wɔmmra
ɔwɔ mma wɔda ho puru mu paa yɛkɔ sɛdeɛ na ɔho ɔfɛ si te ne ma nso ho bɛyɛ fɛ mepakyɛ no mama pate ho te sɛ o ne ho yɛ mene ne kasa yɛ akyɛ bɔ wone ne yɛ fine o sɛbe ɔnyɛ me tamfo mene ne wɔ kuo baako
ɔnyɛ me tamfo
mene ne nyɛ fine

Obi a ɔso a wɔma wɔn ka mese bi nsii da. Yɛwɔ kuro yi mu yɛte yɛ. Deɛ ɔteɛ na deɛ ɔbɛte bia na ɛyɛ nokorɛ ɛnyɛ nokorɛ. Me me me me me adeɛ baako a ɔbɛtumi aka ne sɛ menkyerɛ me nsa me mma koraa me ma wɔn da. Mfa me nsa nka obiara wɔ wiase. Baabi na.
No meka nokorɛ m'ani so nyɛ nkye meka nokorɛ paa.
Adɛn na ne mama party nni da koro? Oh me ne no yɛ da koro but ɔnyɛ m'adamfo, saa na mepɛ sɛ ɔkyerɛ. Oh obi a nka wo waba bɛdi MP atwam wɔ Asukwa Mpɔkyerɛ so. That level no deɛ, that level no deɛ me ne no yɛ da koro. Eh nnansa yi ara koraa meakɔkyɛ wɔn sika ama wɔn eh sanitizer eh ɛnni nnawɔtwe mmienu koraa. na meyɛ campaign nso so. Ɛdeɛn nti na wose woka nokorɛ na mmom ɛnyɛ w'ani so na ɛhye? Because sɛ biribi ba a. Ah, sɛ woyɛ woka asɛm no, dabi woka asɛm na asɛm no nyɛ nokorɛ a, mɛka kyerɛ sɛ nyɛ nokorɛ. Menkɔ nkɔnante ɛnka asɛm wɔ w'akyi. I will tell you to your face. Ɛno no, ɛno ne anisɔhyɛ no.

Na dɛn nti na ɛmaa no baa saa a? Wo, wotumi. Ɛyɛ sɛ abɔdamfo wɔ wiase yi, etumi ka nsɛm nni hɔ. Oh, saa.
Yeah. Mm, na dɛ, wontie bi da, nkurɔfo ntwa ntorɔ daa. Mo mo adwuma mu sɛ sɛde bi a motwa ntorɔ. Me de metwa ntorɔ. But mo adwuma mu motwa ntorɔ.
Mentwa ntorɔ. Oh, oh, motwa ma mo nkurɔfo retrate, ɛde bi kɔ kɔɔte ne ne ma de ma.

with time no this issues foforɔ aba obi nso bɛba ɔno nso bɛpɛ no ɛbɛhwɛ no different way nti no menka sɛ be compare we no sɛ yɛ compare deɛ ne nyinaa yɛ wɔ the same time and the same issues a yɛ confronted with but uh, mpp ni biara yɛ better i prefer obi ɔyɛ mpp ni anytime any day Wei deɛ wodeɛ wadi me ahyɛbadwa wɔ hɔ ne da yi deɛ na wohwɛ a atɔ nsu Kuwait ne ne mpɔtam hɔ nom ɔmɔ kwan no ɛna this year si nso NPP mo aka sɛ this year ankasa ɛyɛ road yeah road year ba yɛhwɛ a mo yɛnhu road year biara deɛ ɛkɔ so nso NPP foɔ asɛ mo ne nam a na mo ka o ne yɛde tu yɛ ho obi kora kɔyi ne running mate mo se mo ntee da mo nso na mo aka wohwɛ mo yɛ nnwuma a yɛn nso. ɛɛ na mi kyerɛ sɛ sɛ adeɛ no sɛ ayɛ yie a wɔn mfɛnsɛ anaa hmm? sɛ adeɛ ayɛ yie si yɛn nsiesie na asɛe ti na ɛsɛ npp foɔ ɛbɛsiesie obi baa wobaa mebaa wobaa si yɛsi dan yɛsi a na dan no mu yɛ a na ɔbɛsiesie baa wobɛba na dan no asɛe a ɛna ɔsiesie eti deɛ baayɛ deɛ deɛ ɛbɛto yɛ sɛ kwan no asɛe.

Ɛnnɛ no Ghanafoɔ nkwadaa a wɔkɔ secondary school wɔn kɔ no free anaa mɛboa so ate aseɛ ɛɛ teacherfoɔ allowance a ne yɛn tua yɛtua nursefoɔ allowance a yɛtua nkwadaa a wɔn nyɛ adwuma nka ne yɛ wɔ biribi a ɛfrɛ no sɛ ɛɛ unemployed graduates akufo ado ba yɛ wɔbɛgu no wɔafa sɛ wɔatwerɛ letter sɛ yɛgu no ɔyɛ sɛ wo a wonyɛ adwuma bi abirami yɛ mu adwuma napco ɛsɛ sɛ kuroma start sɛ afa foforɔ. Ti nnwuma ma ne maa no guiɛ. Eti saa nneɛma no, ebi na maka sɛ bɛ research bi, practice for food and sesei no Ghana ni bi ɔte asisi yɛɛ. Woka kyerɛ no sɛ ɔnsan kɔ before Akufo Addo, ɔbɛka kyerɛ sɛ hɛ. Ɛde ma me nkɔ hell. Sɛ ɔbɛsa akɔ before Akufo Addo, ɛde ma no nkɔ hell. Now, the more important koraa ne sɛ, kɛ yɛwɔ yɛduru a period, the whole world obiara sɔfa. Ɛwɔ sɛ nka Ghanafoɔ nka sɛsɛ nka bɛhunu obi ana nka obi amoa. Ɛnso koraa no yɛkyeeɛ sɛsɛ yɛkyekyerɛ koraa nkyekye. Adigyeɛ no aboro so ara ma still ara no even with covid no koraa no Ghanafoɔ ɛlivu. Ɛdeɛ bɛn ne gyeɛ no no? Ɛgye sɛ Akufo Addo ama ahotɔ bi aba a woahwɛ koraa no a na ɛkɔtra covid so. Ɛna me me nsa ho. Wote sɛ ɛho ayɛ fɛ papa.

Yɛnhwɛ, yɛn mampanyin dada John Dramani Mahama seesei watu ɛɛ yɛka ne sɛ otu fa nkaa biom ama akyinnye amanyɔkuo no. Na na N NPP foɔ mo bɔ soboɔ sɛ wɔntumi nnye ne running mate. Seesei wɔabɔ obi din, Professor Jane Nana Opoku Agyemang, wɔabɔ ne din. Yɛn mampanyin Nana Addo Dankwa Akufo Addo nso, ɔno nso atumi abɔ ɛyɛ Doctor Bawumia, ɛyɛ Vice President. Nti yɛn compare wɔn mmienu.

Sɛ nipa a worekɔ akɔ akɔboa no no, ɛwɔ sɛ ɔyɛ ade pa nti na woboa no a, boa no nso so mfasoɔ aba so. Na sɛ worekɔ akɔboa ataayi a, so ate aseɛ, woyɛ good a, wo goodness ɛbɛboa ataayi yi ama wadi bɔne more. Ɛmmoa no ɛma no ɛnyɛ wei. Nti ɛno that's the difference. I'm not saying sɛ maame no yɛ bad. And then I will not say it because Me kakra mahunu a mate afa no ho na kyerɛ sɛ ɔyɛ obi a ɔyɛ trail blazer wayɛ vice chancellor of the university uh, in fact IE panel na ɔka ho ɔnyɛ good anka ɔmo nkɔfa no ɔbɛyɛ eh, uh, minister of education ɔbɛyɛ bi nanso so no yɛ wode compare na po a ɛyɛ like day and night ɛna obi nsu sɛ twɛ ɔkasa nti no but wayɛ bi ɛna unfortunately no na ɔna yɛ eh, leader nipa na ɔkɔ akɔtaa n'akyi no yɛfrɛ no mahama a ɔbaayɛ no soso no ɔde nsuo ɛde baayɛ yɛnim de ɔgya a wɔ mu a ɔsa aba abɛpa ɛbɛfa ɛna ɔde nsuo nsuo ɛna ɛde baayɛ ɛna yɛnim de ɔgya a ɛyɛ a ɔpɛ ɔsan abɛfa so agye aseɛ na eh, nka nipa deɛ ka ɔbra no yɛbɔkɔ yɛ anim but ɔno deɛ ɔbɔkɔ backwards nti no
oh man
Nti dɛ sɛ wobɔkɔ akyi ka wo bɛyɛ president a ka wo bɔ kɔ the next stage wohu sa wo bɔ mma sɛ me me sa bɛ rane cause wa rane bi da abɛ di president te sɛ deɛ me me firi ɛɛ eh, KMA mayor na ma kɔ na ma kɔ akɔ yɛ MP ma kɔ yɛ minister yɛ bɛ te ara sɛ Baso Kofi dwuma yɛ pere sɛ ɔbɛ wa bɛ yɛ Asɛm rema ɛbɛ bɛ bi a yɛbɔ kɔ yɛn yɛn mu yɛn kɔ yɛn akyi saa. Nti wo kyerɛ mu sɛn? Nti no ne nyinaa ka ho so ate ase nti no woyɛ good but wo good no baabi a ɔde kɔ faeɛ no ka meme no no mmom deɛ a menim deɛ ɔtuu no fo anka bɛkɔ akɔ akɔsesa me kaade no ma yɛn NPP card because sɛ wɔhwɛ ne nimdeɛ a wɔwɔ the wrong place baabi ɛsɛ ɛne sɛ ɔkɛrɛ sɛ.
ɛka me sɛ papa wei wohwɛ ne nimdeɛ wɔ wrong place no deɛ ɛyɛ asɛm o wɔmampanyini dada John Dramani Mahama ɛbɛtu franka no wate asɛm a ɔka ɔsɛ nkɛyɛ sɛ ɔkɔsesa card de yɛ NPP deɛ ɛno nso ɛne sɛ wei koraa yɛka ne sɛ wɔaka wɔ nyina so ɔmo yɛ mo hyehye wɔ mu o

Registration center a yɛde ti Ghana ha dadaada nyinaa no any time a yɛbɛyɛ registration no baabi a yɛfa yɛbɛfa sɛ ɔyɛ hotspot bi a yɛde polisifoɔ kɔ hɔ anaa mɛboa ha ɛdɛ yɛ ade foforɔ anaa yɛkɔfa American Marines no bɛgu hɔ. sɛdeɛ ɛyi no ɛka no deɛ kyɛ sɛ ɛboro so ama wohwɛ NDC foɔ no koraa ɛkyerɛ mu sɛ ama panic atɔ ɛyi mekyerɛ sɛ sɛ mekyerɛ sɛ obi pae na awi na wonya awi a ɛdɛ na wodwane so ate aseɛ so obi pae awi na wonyɛ awi ɛdeɛ nti na ɔdwane yɛsi kɔ no kɔtwerɛ din ka deɛ ɔbɛkan na ka sɛ bia sogyafoɔ baeɛ no ɔma mpere ama obi antwerɛ ne din ɛno na ka ɔka na sɛ sogyafoɔ dam ase na wonyɛ awi a wofa polisifoɔ ho mɛ na wɔn nso a na wɔn bɛ register wɔn din a wɔsɛ mo mo wɔn mɛ register yɛ a menhunu bi menhunu bi a ɔsɛ ɔbɛ register a ɔyɛ Ghana ni

Deɛ nti a wobɛsu no ne sɛ, sɛ wonyɛ Ghanani na wopɛ sɛ wokɔ register deɛ, ne yɛ astɔpo a, ɛsɛ sɛ wosu. Nti sɛ Muntaka resu a, ne yɛ nstɔpo ɔno Muntaka sɛ mo register. Yɛ nstɔpo Ghanani bi sɛ ɔnkɔ. Wode akɔ ɔnkɔ register, sɛ wokɔ register, yɛhu sɛ asɛ ɔyɛ NPP ni anaa NDC ni. Ne yɛ ɔno Muntaka no. Ɛdeɛ nti na wosu. Some more kɔsi sɛ Asante man Sudan sɛ wɔn nni 18 years ɛne Sudan nsi bi. Oh, na odi eh, wɔn nni NDC ɛɛ eh, ɛɛ eh, nkurɔfoɔ wɔ hɔ. Nsɛ NDC nkurɔfoɔ a wɔn. Aha, mekyɛ sɛ wɔn nni NDC nkurɔfoɔ wɔ hɔ. Nti sɛ yɛkɔfo obi sɛ odi akorɔ no, ɛɛ ɛɛ mpatsɔ o, yɛ wo register yɛ no, sɛ oyɛ student yɛ wogye nanda yɛ no dɛ. What is there is wadi 18, woyɛ Ghana ni. Nti sɛ otumi prove sɛ nipa no ɛnni 18 a.

Ɛna wahu police ɛnyɛ saa deɛ a ɔmo nyɛ adi nkyerɛ sɛ wosuro obi.
Ɛni kwan sɛ wosuro obi wo a wobɛyɛ saa na kyɛ sɛ mm wɔn na ɛka o woyɛ awini anaa woyɛ korɔnfoɔ saa pɛpɛɛpɛ yɛte asi covid no menim sɛ victory baako pɛ a NPP Ɔsun Koko Kwame Nyokuo no wɔn pɛ nti ama seisei kyɛ sɛ yɛn hu deɛ ɛkɔ yareɛ covid 19 tɔ ara na ɛtɔ kɔ so. Mpanyimfo akuku dam dɛ ɔma no ato mu sɛ nka ɛbɛyɛ ma sukuufo yi mbɛtsena fie kakra, nso ɔmo se da hyɛ dza ɔmo pɛ akonwa no adi 2020 no a, ɔmo nnyɛ da. Mese seesei Covid no paa na ɛtɔ so, nka ebinom susu sɛ nka yɛnyɛ yɛnyɛ ayi kakra, yɛntwe registrations no nsan na nka ɛneɛ yɛnhyɛ yɛpia mu kakra. ansa na Yɛsɛ wo adan na neɛ nka ne nyinaa no na ka okay na nka wo so interview a woyɛ na so agyae ne atwɛn kakra kɔ a na waba.
Ɛsɛ wohu sɛ me me deɛ deɛ yɛmmɔ pii so a. Ne sɛe na ɔhɛn ne abɔ pii so. Registration ne deɛ ɛsɛ wa wɔ ne akyi. Ɛgye mu yɛ nkuro so Kumasi central market so so. Adum yɛ stop nnwuma yɛ mo nkuro so. Hospital mu kuro su. Sɛdeɛ na nnipa bu ɛbɔ pue so. Oh, fine, sɛ ɛba deɛ a, yɛn nyinaa yɛbɛhyehyɛhyehyɛ dɛm ase Israel sɛdeɛ yɛn. Mekyɛ sɛ sɛsi a me ne wo kasa yi, kɔ Kumasi dwom sɛ nnipa ni hɔ a, adɛn na ɛno woka kyerɛ sɛ ɛno deɛ yɛbɔ pue so ne yɛn stop. Oh, sɛ NCCfoɔ no aka sɛ ɛne nka sɛ yɛgyae a, yɛgyae biribiara, na ɛno nso mo ne wɔn nyɛ adwene anaa? Sɛn? Wɔn werɛ fi sɛ yɛyɛɛ lockdown no na wɔn complaini sɛ yɛmmie?
mante. ɛneɛ sɛ wobɛtumi sɛ bia sɛbisɛbi wokura didi waso nti wonte deɛ ɔpɛ sɛ ɔteɛ na woteɛ wɔn yɛyɛ lockdown akra ne kuma se wɔn de complain baa se yɛmmie yɛkɔbie yɛ ahee wɔn asɛm no deɛ sɛ wadwe sɛbisɛbi wadwene da hɔ a wɔn ka asɛm a miss nua na wɔn a ɔsoso wɔ yi so wadwene kakra o sukuu no a wɔsi yɛ nkuru so no ɛhɔ no Yɛnnya nyɛɛ sɛ sukuufoɔ nkɔ hɔ no, ne yɛpɛ sukuu de ayɛ quarantine place. Yɛpɛ baabi a yɛ enclose. Nti sukuufoɔ nkwadaa na wɔkɔ yɛ nyinaa, wɔkɔ quarantine. Anaa no nyɛ, ɛnyɛ quarantine. Yɛka sɛ obi akwarantine, ne sɛ wakɔhyɛ baabi, wontwa yɛ nyɛ ɛgu abɔnten, wonyɛ firi. Sukuufoɔ nkwadaa saa ne yɛyɛ wɔn, yɛ quarantine. Na obi kɔ quarantine na ɔkɔ yare a, ne yɛasa de no aba baabi a yɛyɛ firi. Baa saa asɛm yi, yɛkasa ho kyerɛ wo a, wo ara w'adwene koraa, adwene mmom a, ɛka wo sɛn? so ate aseɛ naa no yɛbra registration no me nua registration ɛno ara sɛ yɛsɛ mo keep ɛɛ social distance sɛdeɛ wote yɛ yɛ social distance ɛnɛ metene me sɛ nka wo saa de ne de saa deɛ ka no ne protocol no ano no ne yɛ ama wo adeɛ akata me ne mete akora me no kasɛ bi kora nkata me hwene wokura so saa ba wɔn deɛ wɔn kɔ register wɔn akata wɔn hwene. Ɛdeɛ bɛn bio na wɔn yɛ? Yɛn san se sɛ nipa no ne yɛn fa wɔn tena space ships mu. Oduru mu ano akɔ register ne asan de no aba. Saa na wɔn pɛ sɛ yɛyɛ no. Because they say wo hwɛ mpanyinfoɔ dodoɔ no a mu wɔ aban mu no nyɛ bi. Recently yi a yɛma mpanyin no n'adoda nkwakufoɔ adoɔ. Mate sɛ ne wɔfese hɔ nom wɔbi anya bi ama wɔno koraa ɔto ne ho prum nso sɛ wɔkɔ wɔkɔ tena fie kakra afei Wɔsɛ aha wɔgyae adwuma. Ɔnya ayɛ ɔgye n'ahome kakra a. Ɛhɛ ɔnye n'ahome ɔyɛ n'adwuma. Aha ɔyɛ ne Ɛnora dwuma koraa yie. Tuesday ɔyɛ cabinet meeting. So ate aseɛ? Seisei no aduru saa time no asɛm ba a neɛ ɛhunu sɛ bisa obi a ɔwɔ sɛbea ɔwɔ adwene. Asɛm ba a ɛne ɛhu. Asɛm ba a Ɛnna wobɛhwɛ sɛ, sɛ nnipa a wɔwɔ adwene kɔ a wɔbɛfa so a wɔbɛtumi ayɛ biribi foforɔ na wɔatumi ayɛ adeɛ a ɛsɛ sɛ wɔyɛ. Te sɛ deɛ asɛm ba a ɛbaeɛ a yɛn nyinaa wei deɛ yɛmpam bi wɔ Ghana ha. Covid baeɛ yi, ɛnnɛ yɛpam bi. Na sanitizer deɛ ɛnyɛ bi wɔ Ghana ha. Covid baeɛ yi, asɛm ba a ɛnna saa nneɛma no ba. Nti asɛ ba no nkyerɛ sɛ yɛ yɛ yɛ ɛdeɛ deɛ ɛwɔ wiase yɛn fo yɛ kɔto adaka mu ne yɛn lɔko yɛ ne yɛn kɔ sie wɔ ɛɛ tafo asie yɛ asɛm ba yɛ fa kwan yɛ betumi ayɛ yɛn nneɛma asɛm ba yɛ nya adwuma yɛ asɛm ba yɛ nya yɛn yɛn afuo mu yɛn kase asɔpo si yɛ kɔ afuo mu asɛm ba yɛn kase ɛɛ bi wɔkofo mu mu nya adwuma asɛm ba bosome so yɛn kase mu nya sisi yɛ behia sika bɛkɔ bank asɛm ba yɛn kase yɛ koro so bank. Ɛsɛ sɛ ɔfa kwan papa, wode wo sɛbesɛbe, w'adwene to hɔ, apɛ kwan papa a wobɛtumi ayɛ adeɛ a ɔyɛ. Ɛno ara na ɛkɔ so. Abatoa, mo paa, nkankanka, yɛyɛ baasɛm baa yei, yɛsɛ yɛnto aba, Akufo Ado tena so akɔma sɛ COVID-19 bɛkɔ. Na deɛ sɛ mmerɛbɔni wɔ sa. Na deɛ bɛ na deɛ bɛn na bɛba. Yɛkɔfa John Mahama no nso misa bɛdi president. Ɛno sɛ ɛno sɛ wɔ mmerɛm. Ada ɔno deɛ ɔdi bi anyɛ. Ɛhɛn mesi ɔdi, wo se mmerɛm na ɛno sɛ wɔ mmerɛm. Eti mmara mu no se asɛm asɛm abo asɛm mmaeɛ o, ɛsɛ yɛyi president. Nti yɛfa kwan a yɛbɛtumi ayi yɛ president a, yɛbɛkɔ akɔ akɔto aba na yɛyi president. Ɛno ne mmara o. Na ɛde yɛfa saa kwan no so yɛ asɛ sɛ asɛm aba ade nti na akɔto aba. Meanwhile no, wo so alternative nso so ni hɔ. Anaa, eti asɛm aba. Ɛsɛ ɛberɛ mu no, ɛsɛ motwerɛ mo din. Motwerɛ mo din a, ɛsɛ moto aba. Moto aba a, sɛ asɛm aba a, asɛm mmaeɛ. Ɛnnɛ asɛm baeɛ yi, English Football League, yɛbɔ. Wɔn apɛ kwan foforɔ a wɔn bɛbɔ. Wɔn nso yɛbɛbɔ, nnipa no mmɔ wɔn, ba mobɛhwɛ wɔ TV so. Wɔn nyaa bɔɔl no bɔ. Eti the same way, asɛm aba, yes, obiara adete, but yɛfa kwan foforɔ so a, deɛ ɛhia sɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ. yɛbɛyɛ sɛ yɛnim sɛ ɔman yɛtumi nkyerɛ mu a yɛnni president ɛne yɛntumi nkɔka kyerɛ kufoɔ ado sɛ yɛnto aba nti tena so akɔm sɛ yɛbɛto aba nti saa na ɛteɛ deɛ kufoɔ ado yɛbɛto so aba o na mmom kwan wei ne yɛbɛfa so sɛbe saa ne yɛtena wiase na ɛno nso so ɛno yɛ yɛ asɛm a ɛsɛ yɛdi yɛtwe ho dawerɛ
wei nyɛ asɛm a yɛsɛ yɛtwe ho dawerɛ Yɛyɛ de yɛn nkɔmmɔ twetwɛ n'abena wieɛ no, yɛnsan nkɔ baabi a ɛhɔ hye no kakra na yɛnkɔ ɔno ankasa nso ne side kakra because ɛhɔ hia me paa. Ɛsɛ sɛ ɔtomfoɔ bɔ baabi pampampaa na kyerɛ sɛ ɛhɔ hia no. Yɛwura Dwuma, mema wo akwaaba biom o. Medwo so a me nua baa.
Mepakyɛ yɛnhwɛ sɛdeɛ wosi tie a wowɔ fans wɔ Ɔsono Kokokuo amanyɔkuo yi mu na wofa baabi a. Oh, na wa onim sɛ ɔwɔ fan? Dabi a, me wɔ nkorɔfoɔ ɔmo pɛ m'asɛm na me wɔ nkorɔfoɔ ɔmo mpɛ m'asɛm. Saa na ewiase teɛ. Atifi kuo yi deɛ wo boa Kofi dwuma na wa bɔ oh, Awurade fa ne kra nsie, Sir John, Kofi dwuma, yewura Sir John, Kofi dwuma, yewura Sir John. Menim sɛ mmerɛ bi a ɛbɛtwa mu deɛ na ne eh, yɛte wo din a na ɛkyɛ sɛ. Anigyeɛ nko ara, obiara atɛ n'aso, ɔretie deɛ ɛrekɔ. Ɛdeɛn na ɛyɛ a na ɛmma ne ba saa? O, dabi sɛ, te sɛ deɛ wobaa wode me kasa yi. Me, me, no, me, me, obiara nim sɛ me, me, mɛka me nokorɛ. Ɛna na me nsɛm nyinaa na mɛka nnipa nyinaa bɛpɛ. Ɛnyɛ deɛ mɛka nyinaa so sɛ nnipa nyinaa soso mpɛ. Wɔn mpɛ sɛ wɔn pɛ m'asɛm atie, wɔn bɛtie, wɔn mpɛ atie soso wɔn soso wɔn deɛ, ɛnyɛ by force. Memmbɛkyikyir obiara sɛ mekasa a ɛsɛ otsie. Sɛ ɔka na bi fi dɛ ho bɛba mfasoɔ anaa otsie dɛ ho bɛba mfasoɔ a, sɛ ɔde ɔde wafa de ahyɛ wo de freezer mu na de ayɛ wo de ayɛ w'aduane. Nti ɛno deɛ nyɛ wei. Ɛɛ me deɛ me me ma decide sɛ. Nokorɛ no, sɛdeɛ mimi si hu no, saa ara mɛka no da biara, until da ban la mɛ mɛfiri wiase. Yɛnhwɛ sɛ wowɔ diberɛ sei wɔ NPP mu na ɔpanyini saa na biribi a na wo koko wɔ asɔre kakra yɛnhwɛ biribi a na asɛ wo bo afu ɛba saa no a Ɛnyɛ nokorɛ. ɛba saa no a ɛnha adwen youth no a obi Ɛnyɛ nokorɛ.
Sɛ wo na wopɛ sɛ wo tagge na wopɛ sɛ wode daeɛso yɛ adwuma a, ɛyɛ wo asɛm a. but the reality ne sɛ ɛnyɛ biribiara na ɛte saa. Enti te sɛ w'ahwɛfoɔ rehwɛ wo, obi abɔ din a, ɔno abo ma so Kofi dwuma papa bi, aka deɛ Kofi Ghana, aane. Yɛse wo ha adwene wɔ kuro yi mu, NPP mu deɛ, wo ka ho a na baabiara, wo fiti kooti a na aho agye afie afie mu. Enti sese wo fans retie wo, wɔn rehwɛ wo, ɛna NPP amanyɔkuo a wɔtaa w'akyi, especially Abatoɔ mpasua so ayɛ yasopa baabi a wadi MP da gyɛɛi na wahwɛfoɔ yɛ expecting fee wo hɔ fa saa nsɛnsɛm a yɛ a na ɛbɛtɔ dwa sɛ yɛ yɛ former MP wɔ ha adwene biribiara na ne bo afu. Ɛnyɛ nokorɛ saa na sɛ yɛdi ɔbo ka sɛ ɔbo koraa wɔn tee me nka akyɛ ɛkyɛ sɛ me tɔn nsa. tɔn herb afrik, metɔ meridian, metɔ um, uh, mandingo, metɔ chevalier, metɔ apet. Te sɛ deɛ wɔn teɛ no no. Dabi, sɛ woka hyɛn no a mema ho ansa. Na nneɛ deɛ kama meɛ. Sɛ wo sesei no wahwɛfo ɔhwɛ wo. Sɛ basa sɛbi, ma menka ne sɛ Wo na ɛho bi a ɛkɔ so ma wo a, me me ba wɔn a wɔn nim me no wɔn nim sɛ mako me nkɔ.
Mepatwɔ mepatwɔ ɛnyɛ nokorɛ.
Dabi dabi sɛ wo pɛ sɛ ɔka nokorɛ a na nka wakyerɛ nipa baako a me kuma so kofi dwuma me de me nsa aka no wo pɛ sɛ ɔka nokorɛ a na wɔyɛ wadwene sɛ kyi gyina ntorɔ na apɛ sɛ ɔtwa a me de bɛfa bɛ me ntumi nsɔpo sɛ ɔbɛtwa wo ntorɔ. mentumi nstop wo sɛ wobɛsɔ wo dayɛ dayɛ wo nightmare wobɛnya but the reality ne sɛ me fii sɛ yɛwoo me memfa me nsa ma obi ada fii sɛ yɛwoo me me ba mawowɔ mu a mɔma nyini memfa me nsa bɔɔ me ba da ɛna memfa me nsa bɔɔ nipa dasani da nti sɛ wowahunu bi a na waba wo sɛ deɛ ɔkɔbɔ akɔsi manu nsa so. Enti seesei ahwɛfo rehwɛ wo de, ɛsɛ sɛ de wɔma nsa so. W'akoma no aba fam. Ɛnkɔɔ soro na aba fam. So wate aseɛ? Wo na wosoo daeɛ, na wopɛ sɛ ɔsoo daeɛ. Continue na and dream. Ɔse n'akoma no nkɔɔ soro na aba fam o, me deɛ mengye nni because aha mepɛ sɛ wɔkasa paa nso ɔmpɛ sɛ wɔbɛkasa ɛɛn. Waka bi eh yes. Ɛna me nka challenge wo o ma challenge wo sɛ give me one example a. Ɛna me nso maka sɛ former ɛyi abatoɔ yɛn fa no sɛ past ɛyi ɛ aba etwaa mu last year promise yɛte deɛ ɛkɔɔ so. Twenty sixteen ɛna me to aba ɛna yɛde charge too so sɛ me me me a me adeɛ mea me register a ɛyɛ mea me dea a mea ma akɔ akɔtɔ mate three pages out of five hundred pages ɛno ne akoma no ɛno ne akoma no
mea na me dea oo hɔ na ɛka kyerɛ hɔ biara ma akɔtɔ ma adeɛ na me se saa two pages bi mpɛ ne ma ate afiri bu a ɛno ne adeɛ no na ɛde akoma aba no na wɔn a wɔtwe sekan ne nkrataa no de nka wɔbɛfrɛ wɔn sɛ. ɛdeɛ nti na wote two pages na ɛno nko ara deɛ wotɔn. o oh, na ɛyɛ ɛyɛ biribi a nyɛ sɛ ɛwɔ mu me ara na me deɛ ma nkɔte me mɛgye wo deɛ o me me me deɛ a matua ho sika ɛna me sɛ wei me yi akyerɛ sɛ wei nka ho ne sɛ ba tim kura kura kura kura daabi.
of course that was the perception anamɛ mi hold.
Saa, na wohu no sɛn? Sɛn? Ɛsiane me sika ano no ara no, there was something wrong with it. Ɛna meetu a meedi akyerɛ obi. Na ɛna asomdwom te emu wɔ hɔ. Ɛma obiara nu ɛbɔɔ no asomdwom.
Onimuonyam fa ma sɛ ɔkɔfi dwuma a, wɔse ansa na abɛte asɛm no, kɔhwehwɛ mu na hu mu nokorɛ ansa na woaba abɛka. Na kyerɛ sɛ alleged no a yɛ a mode to ne so no, dabi. Mesrɛ mo. Ɛnɛ wɔno ara te na ne ho tu. Sa akokɔ koraa wɔmpa ho bi da no aka sɛ wɔbɛ nipa da sɛnni.
Matena m'anyɔsɛ mu akyɛ paa. Menyɛ nnanofoɔ yi bi. 1973 no 1972 na meyɛ student ɛwɔ KNU SG meyɛ sure sɛ ne yɛn wɔ students ɛwɔ Ghana nyinaa to aba ɛyi mi as national president of national union of Ghana students oyɛ awɛ. Wofi sɛ meyɛ obi a mebobɔɔ bɔ asomu, metetewee a, ka Ghanafoɔ bɛtu aba ayi me saa. Anaasɛ Asukwafoɔ sɛbesɛbe wɔn adwene nyɛ ɛna yɛtu aba na yɛyi me two times, eight years, sɛ menkɔyɛ ɔmo member of parliament. Mebobɔ abɔ asomu na medi nkurɔfoɔ atɛm. Wofi sɛ wɔn Asukwafoɔ nim nyansa. Anaasɛ President Nkofoɔ ɛyi me sɛ bɛyɛ mayor of Kumase. mefiri hɔ no so so so mekɔyɛ mp no wosan yi me sɛ kɔyɛ deputy minister for eh, local government a ɛnnɛ no akufo ado so so aba aba abɛdi president na mpp foɔ nyinaa hwɛ mu ɔsɛ wokɔ no kɔyɛ managing director don't forget 2007 yɛyɛ me managing director 2008 na gihok yɛavotu ɛn the best run company in ghana yɛnya toa so two times asombɔ no ɛna ɛde ba ɛna ɛde ba eti yɛka asɛm no a sɛbi yɛnka asɛm sɛdeɛ esi teɛ ma yɛn sɛbi sɛbi obi a wakɔ da a wakɔ so da ɛbɔ yi na ne nsɛm na gya mo soso mo de nam wa basi. nsɔ ma mo nsɛ ne din ma mo nsɛ ne din na nnɛ paa onimonyamfoɔ ma sokofi dwuma wakyerɛ ne nsɛm mu ebi a na wɔnte n'ase. Ɛnna wiase nso, obi pɛ ne koro a, sɛ wanni ama no a, ɛyɛ a na ɛyɛ biribi a ɛwɔ hɔ. Ɛno nti na ɛyɛ a na ɛma no ba saa. Enti sɛ wonte ase a, na woakɔ ɔnoa no nkyɛn na wo ne no aka no bɔkɔɔ. Wɔn a wɔyɛ quick tempered no, asɛm bi wɔ hɔnom na sɛ woanka no yie a, ɛnneɛ ɛmfa ho sɛ n'akoma no bɛtumi aba because ɛyɛ adeɛ a ɛwɔ hɔnom. Enti adeɛ a wo nso wobɛyɛ a wobɛha no a ɛbɛma n'akoma no asɔre no no, ma ɛnyɛ saa de no. There's a difference between obi a ɔka nokorɛ ɛne obi a ɔyɛ quick tempered. Yɛn a yɛka nokorɛ, wɔn sɛ yɛn ani so wɔ hye. Saa na. Ɛɛ, wɔn sɛdeɛ wɔbɛsi aka no. So agye aseɛ? Bi wɔ hɔ a na wɔbɛ, wɔmpɛ sɛ wɔbɛte nokorɛ no. Memmɛka nokorɛ. Na mmom, quick tempered deɛ, na waduru akyire.
Ɔnebɔnɛfoɔ, yɛmmra w'adwuma yi so kakra mu ampa nyi bɔ wo din sɛ bɛyɛ managing director de ma ɛyi, de ma GIHOC no, yɛnhwɛ nnoɔma dodoɔ a woatumi de aba abɔnten ne mfasoɔ a Ghanafoɔ yɛanya no so ɛna ɛno nkɔda nkyɛn no the youth of today a especially wɔn wɔ Ghana ha a yɛn manpanin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɔse n'akoma da the youth no so

Seesei a employees nam about 400 nso slightly about 420 or so na kyerɛ sɛ nipa bɛyɛ 200 ɛna abɛka ho ɛɛ adwuma no ara mu no soso no na ɛkyerɛ sɛ ɛkɔ fam ɛnso so nyame ayɛ adom kakra kakra yɛpagya adwuma no me ne ɔkasa bi ka sɛ yɛntumi nya the best run company for two years in a row ɔbanpanyin no koraa kɔ parliament state of the nation Ɔbɔ ɔbɔɔ yɛn aba so, mampanyin no amu. Ɛɛ nansi yɛn koraa no sanitizer nsɛm baa yi. Yɛ away ne sanitizer of the year. Yɛ dansi yɛn manufacturers awards. Yɛ yɛ yɛ nneɛma bebree a yɛatumi apagya. Ɛɛ ne yɛ yɛyɛ Herbafric. yɛyɛ Mandingo, yɛyɛ Castle Bridge, yɛyɛ eh, Takai, yɛyɛ Chevalier, yɛyɛ Apet, yɛyɛ Kaiser Schnapps, yɛyɛ nsuo. Yɛnwie, nyame yɛ adom yɛbɛsan koraa de bi asa aba abɛka ho. Deɛ ɛti a mewɔ Kumase sisi a, nsuo no a mebaeɛ start yɛ ɛbi si yɛ anim yi, Yɛrebɛbue a bigger factory wɔ ha a, ɛno nti na ɛmaa mebaa Kumasi a yɛastate a yɛtu ho anammɔn. Nti yɛ yɛ nneɛma kakra kakra na yɛde nnuadɔ team work. M'adwuma mu sɛ wokɔ Giwɔk na wobisa sɛ Giwɔk mo adwuma ɛha ɛte sɛn? Ɛyɛ tension free, ɛnyɛ baabi a yɛreteetee nkorɔfoɔ. Woduru adwuma no mu hɔ a, woahwɛ a wonhunu deɛ ɔyɛ managing director ɛna sɛbe deɛ ɔyɛ labourer. Yɛayɛ ama nkabom kɛseɛ wɔ adwuma no mu a obiara nso so yɛ ne deɛ kakra. Ɛnyɛ me nko ara na mereyɛ adwuma no, me ne m'adwumayɛfoɔ nyina and we are moving. and you are going to make Gihok the the number one company in Ghana ne akɔ akɔ akɔ beyond the country koraa.
You are going to make Gihok the number one good company in Ghana na wɔn apem akɔ wɔn anim na mmabunu nso anya ɛso mfasoɔ kae sɛ da biara m'ahofama yi ɛyɛ heart of gold fashion designer wɔn na agyigye me Africa wear kama kama kama yi kae sɛ wokɔ Dunkirk a wɔwɔ hɔ nom Wobɛkɔ akɔhu ababaawa soɔnɔ bi wɔ hɔ nom, mami wɔ hɔ, ɔbɛhyɛ wo atare no bi. Wopɛ ne number no a, ɛyɛ 0554-094-152-0554-09152. Kɔ hɔ nom, ɛyɛ Dunkirk, ɛdum aseɛ hɔ, wɔn bɛma wo bi na wo nso woahyɛ na ho ayɛ fɛfɛɛfɛ. Kae sɛ me ti nwi nso deɛ aberɛ biara, Isaiah 60. Hɔ na edwidwi me kamakama, ɔno nso wɔ Abepɔ Junction, Angel FM dan hɔ, wokɔ a wɔbɛdrɛ se wo. Dwumadie no yɛde reba n'awieɛ na ansa na yɛrekɔ no, yɛngye fan hours, yɛnim sɛ seesei abatoɔ mu ara na yɛwɔ yi, yɛnkɔ yi. Advice a wɔde bɛma ɛyɛ ɔman mu no nyinaa ɛfa 2020 election a ɛreba abɛkɔ so yi. Onimuonyamfoɔ wo sɛ. Oh, deɛ memmɛka mfa ho ne sɛ. Eh, Ghana democracy kabi ma meka bi amammuo no ɛho hia na ɛho hia a it go beyond political parties ɛho hia a it go beyond even individuals ɛwɔ sɛ yɛtumi tintim na yɛlay solid foundation a ɛbɛyɛ outlive political parties no ɛbɛyɛ outlive even the individuals no na daakye yɛn mma ne yɛn nananom ɛbɛba a wɔba abɛnya biribi a ɛsi hɔ denden a ɛbɛtumi ama yɛde apagya kuro no na ahotɔ aba mu. In doing that no, yɛn go beyond nneɛma a ɛyɛ convenient seesei. Ebi ne sɛ yɛtwa short cut, ebi ne sɛ yɛde ntorɔ na yɛde yɛ yɛn politics, ebi nso so ne sɛ yɛ take advantage of people a, Sɛbe wɔn nimdeɛ wɔ fam. Ebi nso ne sɛ ɛyɛ pɛsɛmenkominya na yɛde asi aban ne kuro mma agyapadeɛ ahyɛ wo nsa na nipa baako ne abusuafoɔ bɛsesa. Saa nneɛma no nyinaa no na ɛwɔ sɛ yɛhwɛ na yɛyi firi hɔ. Abatoɔ a yɛbɛto yi, ɛno na yɛndwene ho ansa na yɛakɔ akɔto aba. Ɛno ara nso na yɛnwene ho na yɛmfa nkɔtwerɛ yɛn din. Mma yɛnnwene ɛdɛ. ma yɛ yɛ nwene beyond ɛnɛ ne nkɔ nkɔduru yɛ daakye ne nka yɛ nananom.
Ma yɛ nwene ɛnɛ, yɛ nwene yɛ daakye na ɛnkɔ yɛ anim nkɔduru yɛ nanananam a ɔmɔ bɛba wiase. Yɛ frɛ me Maame Abena Mansa. Ɛnɛ dwumadie ɛwɔ ɔman mpuntuo kaseɛbɔ so wɔ Teresa TV Ghana so. Ne segment a yɛ frɛ no Amanyɔsɛm Mmerɛ no. Kae sɛ me guest a Ɔbaa ma me ne no twetwee nkɔmmɔ yɛ Onimuonyamfoɔ Maxwell Kofi Dwuma aka Kofi Ghana, NPP Kofi Dwuma, eeii, NPP Kofi Dwuma, ɔno na ɛyɛ me guest nnɛ. Maame Abena Mansah, me na metena adwa mu de dwumadie brɛɛ wo. Na m'atare yɛ Heart of Gold fashion designer, ɔno na ɛdrɛsee me kamakama. Me ti nwi nso yɛ Isaiah 60. Kae sɛ wokɔ ɛyɛ YouTube a, dwumadie yi ateatese wɔ hɔ, wobɛnya bi wɔ hɔ. Share, subscribe, like. na ɛfa ma wo namfofoɔ na obiara nso nya bi. Ɛnɛ me camera man yɛ Ananse one, ɔno ara nso na ɛsan yɛ Editor one. Kae sɛ dwumadie yi, da biara yɛde brɛ mo, moaboboa ano, mo fie mu, moapiapia mu, na monkɔ so ara na monhwɛ na mobɛnya nhyira, makra mo.